A newn ni ddechre trafod gemau ddoe, Cwpan FA Caerdydd, Caerdydd yn anlwcus, yn doedden nhw? Oedd, yy, yn hanner hanner cynta, swn i'n deud, oedd anodd deud yy pwy oedd y tîm uwch gynghrair a pwy oedd y tîm pencampwriaeth. Ie. Oedd Caerdydd chwarae cystal a lwcus yn y fewn ar y ar yr egwyl, dw- dwy gol un lawr. Ie. Ddathon nhw weithiau'n galed yn yr ail hanner a wedyn mi gath Chelsea y drydydd, Daniel Sturridge, gol lwcus deu gwir. Ie. A wedyn ymlaen i gael y pedwerydd wedyn. Ond yy, wch chi, d- do- do- ddim... Mae yna ddim yn chwarae, ond do- doedd e ddim yn ei gwahaniaeth, nag oedd? Wel, nacdi. Da ni, da ni sbio carfan Chelsea, pe mae Terry ddim ar gael, mae'n gallu drafftio fewn rhywun fel Alex. Ie. Wel, d- dyna, p- pa, dyna pa mae'r ddefn ydi sgwad Chelsea, a Ie. wch chi, un o ddau anafiadau ddim yn broblem iddyn nhw. Y chwaraewr oedd yn allweddol, so ti'n gweud oedd Didier Drogba? Didier Drogba, ie, wrth gwrs. Mae'n ma, ma cael ei gasau gen lot ohono ni. Ie, mae'n ei lun o fyna. Ond- Ar ei draed. Ie. Ond yy ma' mae o'n mae o'n gamp o chwi fel rw'd ni gyd yn gwbod. Mae mor gryf yndyfe t'mod? Ma' mae mae o'n gry' m- 'di o'm 'di o'm yn neud 'i ora' i gryfder o hyd on' mae o'n dueddol o ddisgyn i'r llawr ond pan mae angen chwarae'n dda mae o'n gallu a fo oedd y prif fygythiad i Gaerdydd drw'r dydd. A o ran y geme eryll ddoe mi odd Abertawe'n anlwcus 'fyd o'n i'n clywed bo' n'w yy t'mod 'di chware lot gwell na Newcastle. Un shot gafodd Newcastle. Nes i wylio gêm ag fel ti'n deud ia un shot gafon Newcastle Abertawe'n wych ddoe. Gol dda gin David Cottrell hefyd. Ie Cymro. Cymro mae mae o 'di bod yn wych ers tro arwyddo iddyn nhw ac yy ond wedi deud hynny dwi'n meddwl 's Abertawe wedi bod yn fodlon efo pwynt cyn y gêm. Robbie Savage yn cael hwyl yn erbyn Birmingham o'n i'n gweld yn y papure hefyd. Man City yn lwcus yn erbyn Stoke so ti'n gweud? Yym Mi wnaeth Stoke chwarae'n dda. Wnaethon nhw chwarae i gêm gêm physical, uh, mm. taflu, rhoi de lap efo tafliadau mewn i'r canol. Yeah. Uh, Fuller, record y Fuller oedd y chwaraewr gêm i fi. Oce, okay, Redden yn gyfartal yn West Brom a yeah. Portsmouth. Uh, gym gyfeillgar iawn yn erbyn Southampton fyd. Wel, fel afer, da ni'n ni edrych ar y tîmau sy'n y gwylodion fel angen y pres mwy, ond yn, y, yn yr ystyr yma, Portsmouth oedd fel angen fydd y yeah. gyfraith, achos nhw'n cael yr arian yn dymlaen i'r rown nesaf. Oce, okay, sef so ymlaen i heddi, dy, dy dîm di? Spurs! Yn chwarae yn erbyn Bolton, be ti'n ddysgwyl o'r gêm yma? Yy, mae'n ddibynnol os mae Kevin Davies yn chwarae ar y blaen i Bolton. Ie. Da ni'n gwybod pa mor bwysig ydi o i i gêm Bolton. Ie. Cicio bel fyny cae, gobeithio bod Davies yn defnyddio ei yy gryfder. Yy, ond dwi'n... swn i'n obeithiol, er bod ni'n colli Lennon unwaith eto, y bysa ni'n gallu curo Bolton, cos mae rhein yn teip o dimau dylion ni fod yn ennill, i ddeud gwir. Crystal Palace yn erbyn Aston Villa. Crystal Palace mewn trafferthion ariannol oddi ar y cae, ond unrhyw beth yn gallu digwydd yn y gêm 'ma falle? Yn hollol. Yy. Ar y cae, maen nhw wedi bod yn y chwech, saith uchaf drwy'r tymor. Felly, yeah. maen nhw yn dîm da. Maen nhw wedi cochi deg pwynt o'n, yeah. wrth gwrs. Ond uh, maen nhw wedi gem wedi gweithio allan Park Selhurst yw, felly fydd hynna'n help iddyn nhw. A ffwl am rebyn Notts County, uh, Notts County heb Sven a Sol. Heb Sven a Sol, ie. Yeah. Sol, Sol wedi mynd a hanner miliwn ar ôl un gem. um, Notts County, ie. Yeah. Bydd y gwyddoedd yn fyna, dwch. Um, Di cael, wel, addo, nathon nhw addo gymaint, t'mo', o ran yr arian yn dod mewn i Notts County, ond... Do. Mounto Finance yn dod i fewn, deud bo' nhw'n rhoid miliyna a miliyna i mewn i'r clwb, uwch gyngor i fewn pum mlynedd, a sbia, ma' nhw nôl yn yr un twll ag oedden nhw o blaen efo daliadau'n anferth. A Sven 'di cael digon. A Sven wrth ddigon. Swn i'n disgwl buddugoliaeth i Fulham heddiw, ma' raid fi ddeud. Reit te, edrych mlan at y gemau nos Fawrth a nos Fercher, yy Cyngor y Pencampwyr fan hyn. Ei sy mlan yn erbyn Man U. Yy David Beckham yn chware yn erbyn ni cyn glwb ond wedi gweud dyw e ddim yn myn i ddathlu. Wel, yn hollol yy... Pe bai'n sgorio hynny. ...rhan parch i he- i he- i'w hen glwb a Syr Alex Ferguson a'r hen gefnogwyr wrth gwrs ond mae yn gêm sydd â dŵr i'r dannedd mae o'n t- ma' chwaraewyr sy ar sy a- sy'n yy chwarae i'r ddau dîm yn wych... Ie. ...ag yy dwi ddisgwl gêm agos iawn ma' rai' fi ddeud. Disgwl i Real Madrid curo Lyon? S- swn i'n disgwl Real Madrid guro Lyon ond yy dy- 'di Lyon ddim yn dîm sâl o bellfor a lason ni gweld yy sioc Am Bayern Munich yn erbyn Fiorentina pwy neith eitha hi fanna? Yy dwi licio Bayern Munich ma' nw'n chwara dwi 'di bo' yn gwylio lot o gyngerdd yy yr Almaen yn ddiweddar a dwi'n me'wl nawn nw guro honna. Ag o ran yy t'mo' Arsenal 'di ga'l tîm yy un o rai hawsa fan 'na yn Porto ie ond... Yym. ...dal yn gêm anodd? Do's 'na ddim geme hawdd yn cyngerdd y pencampwyr wrth gwrs ond fys- fysa Wenger wedi bod eitha hapus ag yy swn i'n disgwl i Arsenal fynd â hi o i un gol i ddim. Arsene Wenger yn hapus. Mm. Swn i'n licio gweld na. uh, right, dyna ni poblogi dy dîm di Spurs heddi, ond diolch yn fawr am y tro, Garth Williams. Diolch.